chi'n iawn? Chi siwr fod yn meddwl pam mae het ar ymhen i? Pam? Mae fe'n rewi ti fas. Di nes i lan echtho, oedd e'n bwrw eira. Di nes i lan bor yma, a oedd e di rewi. Oedd y car wedi rewi, a mae fe bron yn fis mai. Be sy'n digwydd yn y byd? Sai'n gwybod. Ond dim 'na pam fi 'ma heddi. Pam 'y fi yma heddi? Wel, ma' fe'n Ŵyl y Banc penwythnos hyn. Yay! Pawb a 'di llun off ysgol, sy'n grêt, ond ma' aroliada' rownd y gornel, a fi'n gwybod bod e'n gyfnod lle mae bobl yn poeni am arholiadau a maen nhw ddim yn gweld i ddechrau pan mae'n dod i adolygu. So o'n i'n meddwl rhoi cwpl o dips i chi achos um, fy mod i mor academaidd a fy mod i wedi gwneud mor dda yn fy nhygau a lefel A, wel, nes i'n iawn. Ond byddwn i ddim wedi os o'n i ddim wedi adolygu. Mae pawb yn casau adolygu, ond Gobeithio, os ydych chi'n gwylio'r fideo bach hyn, byddai lle helpu chi. Just checo faint o amser wedi bod, achos fi'n siarad gormod. Y pump beth i oroesi yr arholiadau. Surviving the exams. Goroesi'r arholiadau. Peth cyntaf sydd angen arnoch chi yw amserlen. Amserlen eitha rwydd i wneud dros y penwythnos, os y'ch chi'n bwriadu neud dwy awr y dydd, ma' isio chi feddwl reit, pa bwnc i fi mynd i ad- ado- pa bwnc i ni mynd i adolygu heddi, a chi'n neud restr o'r pwnc ar y top a be' sy isie neud, pwnc ar y top, be ti eisiau wneud. Iawn? Rhaid chi'n rhoi hwnna lan ar eich wal fyna, a bwys y gwely, a chi'n meddwl, reit, fi'n mynd i tico pob un off, un cam ar y tro. Eitha rwydd i wneud. Hwna o ran neis, amser lenni a chynllunio. Yr ail beth sy'n eisiau chi wneud wedyn, wneud yn siŵr bod chi

a wedyn fi ddim eisiau gweithio achos fi'n meddwl ww fi'n mynd i glanhau'r stafell wely heddi tra'n gryndo ar hairspray achos mae hwnna'n well na adolygu. So os ych chi'n gryndo ar gerddoriaeth clasurol, soundtrack i ffilmiau adnabyddus, so Avatar, maen nhw, mae'r ffilm na a soundtrack gwych, neu chi'n gallu gryndo ar Star Wars soundtrack, unrhyw fath o ffilm epic sy â drama yno fe a mae yna soundtrack clasurol i'r ffilm 'na. Grindwch ar hwnna tra bod chi'n gweithio a lle weithiwch chi nawr? Canolbwyntio RS. Trydydd peth, cyfnodau byr o adolygu. Ok, so os taw ugain munud yw e hanner awr, ta beth yw'ch amser chi i ganolbwyntio am y cyfnod 'na? Mae eisiau chi droi'r ffôn ar aeroplane mode. Chi'n gallu wario cerddoriaeth drwyddo fe, ond jyst rhowch e ar aeroplane mode, achos bydd bod rhywun yn tecsto chi neu snapchato chi a chi'n mynd i edrych yno fe, a fi'n gwybod mae hwn yn galed, so 'na pam i fi'n dweud ugain munud ar y tro. A wedyn ni, ar ôl ugain munud, checko'ch ffôn. Digon drwg, iawn? Chi'n gweld? Fi droi post-its bobman. Nawr fan hyn, fanna, sdim byd arnyn nhw, achos fi wedi gwneud yn arliad i, sy'n mwy da fi wneud ragor. Ond pan mwyn i'n wneud nhw, llawn. Llawn, o. Oh. Llawn nodiadau. Nodiadau cryno, byr, ffeithiau neu rhyw, os chi'n ei mathemateg, rhyw fformula i chi gofio fel pai neu rhywbeth, a bych chi'n rhoi nhw ar y chwal o gwmpas yr ystafell wely. Os chi'n defnyddio lliwiau gwahanol, chi'll gael lliw i bob pwnc ysgol. So all gwyrdd fod yn Gymraeg, melyn, Saesneg. So mae Y nodiadau i gyd lan fan'na o gwmpas yr ystafell. Lyfli, yn edrych yn bert i gyd ac yn lliwgar. A chi'n gallu gwneud mind map mas o'r post-its os chi moyn, ar fwrdd. Pedwerydd peth, wnewch disgled o de, achos mae te yn holl bwysig, neu coffi, neu dŵr, diod de, i gadw chi fynd, a wedyn chi'n gallu dod nôl, eistedd lawr, dechrau 'to. A'r pumed ffordd i oroesi yw bwyd. Chi'n ffili cario ymlaen os chi ddim yn bita. Pidwch bita tra bod chi'n gweithio. Ond pan chi'n cael egwyl fach, a chi'n cael disgwyl dde, a chi'n cael darn o dost, neu ffrwyth, neu Chocolate brownie. Achos mae angen yr egni. So dyna'r pump ffordd i oroesi'r arleuadau. Iawn, nodiadau, cyfnodau byr o adolygu, cerddoriaeth da, post-it notes, bwyd a diod. prif bethau. A peidiwch roi lan, peidiwch meddwl, o, fi jyst ddim yn mynd i wneud e, rhoi e off, rhoi e off, rhoi e off. Achos y bore 'ny, pan ewch chi mewn i'r arholiad, byddwch chi'n gutted. A byddwch chi'n eistedd yna, yn pa- wel, falle bod chi ddim yn panico, ond byddwch chi'n meddwl, wel, na fe, fi'n mynd i ffeili. A wedyn ni, beth sy'n mynd i ddigwydd? Triwch e. Iawn? A pob lwc, a peidiwch phoeni, sy'n eisiau streso, chi ddim yn yn ifanc, byddwch chi'n iawn. Jyst rhowch yr ymdrech mewn, fel maen nhw'n gweud yn yr ysgol, a gewch chi rhywbeth nôl, sef marciau da. Ok? Pob lwc yn yr arliadau. Hwyl fawr am wythnos hyn. Wela i chi wythnos nesa. Ta-ra!